Basi Jokristo Yesu papi. Jamani chien winja. Haleluya. Basi kani chieng' amo kong'eya. Iluonga ni Otieno Fred. Ajagem kamoro ni Ndere. Ruoth Nyasaye opidha gi min ot achiel gi nyithindo adek. In Nairobi ka adak Kamroni Gomongo, alemo e grup ma Kariobangi. To moloyo duto ni Ruoth Yesu Kristo en jawarna, to chakre higa mar aluf ariyo gabich tarik piero ariyo gariyo to ne en Desemba. Haleluya! Kane Nyasaye onyisa ni wach msalaba en pon joma lal, en teko mar Nyasaye ni wan joma ireso. Omiyo chieng'no nakawo okang' mar mondo mi oresa. Haleluya. Ago ni Nyasaye erokamano ni odiechieng' ma kawuono momiya thuolo mondo achung' e nyimu. Ok along'o moloyo, to kata kamano en chano mar Nyasaye mondo ni kawuono achung' e nyimu kendo wapuonjre wach Nyasaye. Walamo. Wagoni erokamano Nyasachwa nikech onge machalo kodi. In mikelowa ka, Nyasachwa, mondo mi wapuonjre wachni, yie mondo ibed e dierwa, Nyasaye mar inyalo, ka wadhi puonjre wachni moa e buk mari mar Jakobo ang'wen, achiel nyaka aboro. Jehova Nyasachwa, isechunga mana kaka olang' mari, yie mondo iti koda kaka dwaro mari obed. Jotichni ohore mos mar mondo mi giwinj weche mawuok kuoma. Baba, kik gibed maga, to gibed mana moa kuomi, to mana kuom hapi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Basi Yesu paki kendo ni jomolewo awasomo e buk mar Jakobo ang'wen matindo achiel nyaka aboro oyudre e kalatas mia ariyo gi piero adek gochiko e muma manyien. Ok adhi nwoyo some, but inyalo ale mondo wadhi mbele. Yesu pak. Kor mar wach wacho ni ng'ama ohero piny en jasik Nyasaye. Haleluya. Owacho ni ng'ama ohero piny en jasik Nyasaye. Omiyo samoro wan ka to wan josik Nyasaye, ok wan osiepe Nyasaye. Haleluya. Omiyo sama wadhi mbele, to ber kipenjori ni to bende in osiep Nyasaye koso in jasik Nyasaye. Nikech samoro wanyalo galo ni watimo kinda ka wabiro e lemo, to kata kamano nitie moko mamiyo wabedo jasik Nyasaye. Omiyo kawuono ka nitie kamoro mamiyo ibedo jasik Nyasaye, kang watieko an walam Nyasaye mondo ka wa- waa ka waduto to wabed osiepe Nyasaye. Haleluya! Kumosa kamae kunena. Wagombo bedo osiepe Nyasaye. Eh, samoro wabedo ka kata chung' kae an, to samoro an jasik Nyasaye. Omiyo kokalo kuom mo- somo ma wasomo, wach madwa wuoye en sudo machiegni gi Nyasaye. Haleluya. Sudo machiegni gi Nyasaye. Osomnwa e sula ang'wen matindo achiel nyaka aboro, tadwaro ni mondo mi wang'iye matindo abiriyo kod aboro. Kanyo ema dwa mondo mi wawuoye mondo wang'e to wan kaka jo-Kristo Wan kaka jolem dholuo bende wasesudo machiegni kod Nyasaye kose wabiro abiri lemo to wan mabor kod Nyasaye. Omiyo Jakobo nene ofwenyo ni joma ne en go kata joma notelonigi ne gin jogo ma gin josik Nyasaye kaluwre kod timbe mane ne gitimo kaka nene giwuoyo koda kaka nene giwuotho. Yesu opaki. Mago ema ne miyo gibedo josik Nyasaye. Mana kaka jo-Israel bende, ka nene giwuok e piny Israel e Misri ka gidhi e piny Kanan, nene itelonigi gi Musa. To kata kamano e kor wang'ayo ka nitie seche ma ne chopo ma gibedo jasik Nyasaye. Haleluya! To ne gibedo jasik Nyasaye nikech ne ok gitim ma Nyasaye dwaro mondo mi gitim. Ne ne gitimo pachgi. Omiyo Jakobo bende kane ne otimo otayo, otayo joge, noyudo jo-Nyasaye, noyudo ni dhano gin josik Nyasaye. Emomiyo nene ondiko ndikoni kare ang'wen matindo achiel nyaka abiriyo. Omiyo adwaro mondo mi wa focus on eh, eh, verse 7 and 8 mawacho kama. Emomiyo winjuru Nyasaye, tamuru Satan, to noringu. Nyasaye to kusudo ire, to nosud iru. Un, un joricho, luokuru lwetu, kendo un jomubagabaga, pwodhuru chunyu. Haleluya! Kanyo ema dwaro mondo mi wang'i. To ka gidhie odi kata ka gidok chien ka mi ae, to tem isom chapnado duto mondo idhigo nyime mondo imed yudo konyruok. Yesu opaki. Udwan kamoro achiel. E wachni adwa wuoyo kuom okange abich mamiyo kata makonyowa sudo machiegni kod Nyasaye. Okang' mokwongo ma Muma wuoye e sula abiriyo wacho ni emomiyo winjuru Nyasaye, tamuru Satan to noringu. Haleluya! Winjo Nyasaye. Omiyo joge mane ne Jakobo wuoyoni kata ne yaloni e Injili kata ne ndikoni ndikoni nene giwinjo Nyasaye to kata kamano ne ok gitim gigo ma Nyasaye dwaro. Haleluya! Omiyo okang' mokwongo makonyowa sudo machiegni gi Nyasaye en ni nyaka wawinj Nyasaye. Haleluya! To ere kaka wawinjo Nyasaye? Wawinjo Nyasaye kokalo kuom Injili mipuonjowa Otieno godiechieng' kata e kanisewa kata e lembwa mar dholuoka wasewinjo injili mang'eny kendo joyalo osebiro kata juma eh, jumamos mokalo oh, Reverend Soti noyalo wach yie haleluya mano bende nene wawinjo to mak mana ni samoro wawinjo to ok watim gima Nyasaye wachonwa haleluya kata mana jumamos mabiro wawinjo ni nitie wendo moluong ma bende en padri mabiro puonjo wach, kata an kawuono bende achung' mondo mi apuonj wach. Omiyo Nyasaye dwaro ni mondo mi wawinj wachne eka wasud machiegni kod Nyasaye. To chandruok mosebedo kuom Jakristo en ni Jakristo winjo wach Nyasaye to kata kamano ok otim gima wach Nyasaye dwaro. Emomiyo pod Jakristo iyudo ka en mabor kod Nyasaye. Akia ni in machiegni gi Nyasaye machalo nade. Wawinjo wach Nyasaye to ok watim gik ma Nyasaye dwacho e wachne kata puonjowa e Muma. Emomiyo nitie seche moko ma wagombo ni Nyasaye obed machiegni kodwa kata osud machiegni kodwa to ok onyal sudo nikech nende wawinjo to ok watimre nade? Ok watimo. Omiyo kisomo Jakobo achiel matindo prariyo gariyo, mana kapod wan e winjo, Jakobo nyiso jo-Kristo niya, to kik uwuonduru kuwinjo wach awinja, to beduru joma timo gima uwinjo. Haleluya! Nikech joge joma nopuonjogi nene winjo wach Nyasaye to ok gitim gima wach Nyasaye dwaro. Emomiyo nonyisogi ni kik uwinj awinja wach Nyasaye, to kata kamano timuru gima Nyasaye timre nade wacho kata gima Nyasaye dwaro. Nyaminwa kata wadwa samoro isewinjo wach Nyasaye mang'eny, to nitie kamoro mok itim kaka Nyasaye dwaro mondo mi itim. Emomiyo Jakobo nyisowa ni kik wawinj awinja wach Nyasaye to waweyo mok watimo gino ma Nyasaye owacho kata gima Nyasaye opuonjowa e wachne. Mano kokalo kuom winjo. Omiyo nyaka wawinj wach Nyasaye ae to watim gima wach Nyasaye dwaro eka wanyalo sudo machiegni gi Nyasaye. Koso jalno mowinjo awinja to oweyo wach kama owinje, bende onyalo sudo machiegni gi Nyasaye? Bedo matek jowete kata nyimine sudo machiegni gi Nyasaye ka in aina jalno mawinjo to ok dwar timo gima wach Nyasaye wacho. Omiyo kawuono losi e winjo, ae to kisewinjo to dhi mondo iketi e tim, ae kisetimo to ibiro yudo ka bedo mayotni sudo machiegni kod ng'awa? Kod Nyasaye. Ae to Nyasaye bende wacho ni kisudo machiegni kode, en bende nosud machiegni kodi. Haleluya! To mano emomiyo Paulo bende nene paro ni jo-Hibrania. Kisomo jo-Hibrania ariyo, matindo achiel mowacho mano emomiyo nyaka waket chunywa kuom mako weche ma wasewinjo mondo kik wabayo haleluya jokristo mang'eny wasetamre kata wasekoso sudo machiegni gi nyasaye kendo wasebayo yo waweyo yor nyasaye kata wabiro e lemo dholuo machalo time table ni en saturday mana kaka jagoro awacho cha en saturday wadhi lemo st stevens en Friday waleme grubewa matindo, en Monday waleme grube. Koro ochalo routine, ochalo timetable gima kawaida e safari. Omiyo wasebayo yo kata e wechewa, wasebayo yo kata e timbewa, kata kaka modhwa, gi- gik ma watimo e kit ngimawa kata kuonde mwatiye, nyiso ni wasebayo yo. To mae timore nikech ang'o? Ok waketo chunywa kuom mako weche ma wasewinjo. Omiyo kokalo kuom winjo, miyo wagoyo okang' mar sudo machiegni kod Nyasaye. Haleluya! Ok ang'eyo ni isewinjo weche machalo nade. Osewach mang'eny nyaka ni wach msalaba en tuo ne joma lal. An kaka nawinjo wachno to nakawe kakete e tim ba yie mondo mi oresa. Haleluya. Nitie samoro nyaminwa kata wadwa mosewinjo wach ni higni mang'eny. Chakre nobed kijana, chakre nobed ng'ama nyako, sani koro obedo ng'ama oti. To pod odhi adhi nyime gi winjo, to mako nan pok oket e tim. Omiyo wach msalaba pod en fwano e kit ngimane warruok kod otamore. Haleluya. Maber mondo wawinj awinja wach Nyasaye, wabed abeda jolep dholuo ma strong, mong'eyo wani ng'ane to aka kama kama, ng'ane oka kidira, to kata kamano weche ma wawinjo, kata weche mipuonjowa e muma, watamre winjo kendo ok waket achien, ae to wayudo ni koro ok wasudo machiegni gi Nyasaye. Haleluya. Omiyo kisomo Luka apar gachiel matindo piero ariyo gaboro, wayudo ni e kinde mane ne Yesu puonjo ji kaka jachien donjo kuom ng'ato to kendo kaka onyalo wuok kendo kaka onyalo duogo. Haleluya! Ni jachien kosewuok e chuny dhano kodhi kotanga tanga koyudo ka kuonde modhiye otuo koduogo oyudo kaka ot oywe maler otimre nade? Oduogo kendo oluongo jochiende moko kendo gibedo joma ng'eny. To dhako moro ne nowinjo wachni, dhako ma pache liw, mane ne dwa winjo wach Nyasaye to kete e tim. Ne nowinjo kisomo Luka apar gachiel matindo piero ariyo gabiriyo konyiso Yesu niya, ni mano kaka dhako ma nonyuoli ng'ama ber. Yesu opaki. To Yesu ne nodwoke kare piero ariyo gaboro niya, Joma winjo wach Nyasaye kendo mako gin johawi moloyo. Haleluya! Mano e kaka Yesu ne nodwoko dhakono. Omiyo ka in ka tiwinjo wach Nyasaye kendo iluwo kendo itimo, Yesu puonji kaka jahawi moloyo. Omiyo kind oganda duto ma nene Yesu puonjo odiechieng'no, Dhako kende achiel mane no opako Yesu kaka dhako monyuole ng'ama ber moloyo. Haleluya. Ema Yesu nonyise ni ng'atno mawinjo wach Nyasaye kendo mako mano ng'ama jahawi moloyo. Haleluya. Ma dibedie jahawi kawuono. Bang' winjo kisewinjo ai titimo kore kibedo jahawi. Haleluya. To koyale ayala kamanigo ai tiwuok kama oyalone miweye. Emomiyo ok wabed johawi kata e wechewa mwatimo kata e yorewa mag lemo. Haleluya! Omiyo kuombewa adek masomogo nyisowa nokang' mokwongo makonyowa sudo machiegni gi Nyasaye nyaka wawinj wach Nyasaye. To ka wasewinjo wach Nyasaye nyaka watim gima Nyasaye timre nade? Wachonwa. Haleluya! Ka Nyasaye owacho ni wach msalaba en fuwo ni joma lal, we mo- wach msalaba owe bedo fuwo e kit ngimani higni madhi higni ki higni, ibedo dayo moti, ibedo jaduong' moti, Kawacho musalaba ma kata jakomo oleronwa kae ni wabawo nikech sign mar musalaba. Pod en ofuwo e kit ngimani, pod itamri rwake. Haleluya. Warruok pod otamore nyaka sani. Bro mna chopo. Haleluya. Ajapenjo ga ji nobro chopo. En ga tuo mar ndulme. Haleluya. Ibro rito mondo warruok ochopi, to tuo mar ndulme watimo nadi? Ema chopo, kata tho ema chopo. Omiyo makie wach misewinjo. Kisemako wach miwinjo, to iyudo ka kigoyo okang' mar sudo machiegni gi Nyasaye. To kata king'iyo ngimani, donge ineno ka nitie kamoro migoro gi Nyasaye? Kata kigori peksen, kata e dier dalau, kata e dier odi, donge iyudo ka nitie kaka Nyasaye ok ni machiegni kodi? Mano penjo monego ipenjri ae tiduokri. Haleluya. Okang' mar ariyo ma Nyasaye dwaro mondo mi watim en tamruok Satan. Kendo wacho niya, emomiyo winjuru Nyasaye, tamru Satan to noringu. Haleluya. Tamruok Satan ni osetamowa e yore mang'eny. Jomoko paro ni obiro neno jachien ka biro physically to tamre e aito jachien ringo. Ooyo. Richo mitimono ema Nyasaye dwaro mondo mi itamri. Mano e tich Satan. Wacho ni tamri Satan gi tichne du gi tichne duto. Omiyo okang' mar ariyo ma konyowa sudo machiegni gi Nyasaye en tamruok Satan gi tichne duto. Bende isetamri Satan gi tichne duto? Haleluya! Kanyono ayude dwoko adieri. Bende isetamri Satan gi tichne duto? Nikech tich Satan Wasomo Jokolosai are adek matindo abich. Owacho kama, Emomiyo neguru dhano machon gi timbene duto mag piny mag piny ka, kaka terruok gi dwanyruok gi hera marach gi gombo marach kod ich lach ma en mana lamo nyiseche manono. Haleluya! Magi achiel kuom tije mag Satan. ma Nyasaye dwaro mondo mi watimre nade? Watamre Satan gi tichne duto, koro eka wasud machiegni kode. Adwa ni wadhi step by step. Haleluya. Mokwongo en winjo wach Nyasaye gi timo. Mar ariyo en tamruok Satan gi tichne duto. Ok inyal biro e lemo kata ok inyal sudo machiegni gi Nyasaye ka nitie moro modong' e kit ngimani ma pok odhi. Yesu paki. Itamri Satan nus, itamri mna Satan korka chode, lakini korka kuoko to pod iyie Satan. Yesu pak. Itamri Satan korka mer gi gik ma dhano, yani richo ma dhano neno gi wang'gi. Haleluya. But nitie secret sin moko ma in go ma dhano ok ne, ma pod itinde nadi, ma pod imako, pod ok itamri Satan gi tichne duto. Donge ei wach Nyasaye ka eme nitie joma warwako lewni mabeyo lakini iye ka watweyo gik moko e nungo. Haleluya. Donge nitie? Donge mano tich Satan? Ei wach Nyasaye ka ema waluwo kendo wajo machiegni gi Nyasaye lakini chunywa to ok mor kod jagoro. Haleluya. Chunya ok mor gi ndugu Ruben nikech ang'o? Ok atamra Satan gi tichne duto. Omiyo mondo mi wasud machiegni gi Nyasaye, to Nyasaye bende osud machiegni kodwa. Mar ariyo en ni nyaka watamre Satan gi tichne duto. Omiyo kapok itamri Satan gi tichne duto, bed king'eyo ni pod in mabor gi Nyasaye. Haleluya. Kata Nyasaye jang'wono, oriti, omiyi ngima, orito giki duto, nyithindi duto orito, kendo oriti maber. kendo inyalo wuoro kaka Nyasaye ogwedhi. To mak mana nitie kamoro ma Nyasaye pod ni mabor kodi nikech pok itamori Satan gi tichne duto. Haleluya. Warruok to ne wasedonje. To kata kamano wan e warruogno gi nyiego, pod ok watamre Satan mar nyiego. Wan e warwa- wa- warruogno gi weche manono, pod ok watamre Satan mar weche manono, Yesu paki. Omiyo mondo mi wasud machiegni gi Nyasaye, okang' mar ariyo ma nyaka wago en ni nyaka itamri Satan gi tichne duto. Nikech inyisowa i Zaburi kata Daudi wachonwa i Zaburi pradek gariyo matindo achiel ni mano kaka ng'at ma Nyasaye oweyone kethone kendo orucho richone en jahawi. Haleluya! Hawi manya Yesu nyiso dhako cha, nyi- nyiso miyo cha. Ema pod Daudi nyisowa kano mano kaka jalno ma Nyasaye oweyone richone en jahawi. Haleluya! Omiyo samoro wanyalo uso law wach Nyasaye ni kendo wan jolem dholuo motegno. To kata kamano nitie hawi moro mabayowa nikech pok watamre Satan gi tichne duto. Nitie gweth moko monego aka Nyasaye mondo binwa ma pok obiro nikech ang'o? Pod wata, pok watamre Satan gi tichne duto. Mae kaka sudo machiegni gi Nyasaye en tich matek. To yot ni ng'atno moyie mondo Roho mar, mar Nyasaye otaye kendo nyise wang'ayo. Haleluya! Nikech kata kisomo Isaya pradek matindo prariyo wacho ni un winj dwol kuchok kuparo korachwich, nuwinj dwol kanyisou na a ma e yo luweuru. Haleluya! To kubaro badu koracham, unuwinj dwol kawacho ni ma yot mana nadi? Luweuru, haleluya. To dwol ni wawinjo gi mana kokalo kuom ndugu gi dada. Ma kane ndabaro matin kaka Fred, to ndugu nyalo nyisa ni ooyo, kar otiyo kode, ni mae yot luwe, ma miluwo ni ok en yo. Bende sani inyalo nyiso nyaminu kata wadu maka kuom Yesu ni- ni neye Yesu idada. Donge an ochwanyre? Lakini joma chon kaka ne an ja Sunday school naneno ga ka gin gi hera mogundho kendo ka gibiro e lalruok e od mamana tayudo ka ka ng'ato odhi marach inyise ni dada ne Yesu. Kata kobiro ok orwakore maber, inyise ni dada timang'o ne Yesu. Kata ka ndugu owuoyo gi dhogo both, inyise ni ndugu ne Yesu. To kanyo ema ochung' to owacho nang'o? Alokora e tira ang'o? E richo. Haleluya. Lakini sani kata wawinj duol konyisowa e seche mibaro koracham, tiyudo ka bedo ni matek lokri nikech koracham michomo ni ineno ni dhi yude konyruok moloyo korachwich midwaga terieni. Omiyo mano osemiyo wasudo ma- machiegni kod gik makonyowa kaka ringruok kata gik pinyni moloyo sudo machiegni gi Nyasaye. Kata mana e lemo ka nitie gik ma wasudo machiegni kodgi moloyo wach Nyasaye. Haleluya! Emomiyo Jakobo wacho ni ng'ama ohero piny en jasik Nyasaye. Emomiyo awachako kawacho ni samoro in ka tigalo ni nosiep Nyasaye to kara samoro in jasik Nyasaye. Haleluya. Koro mondo ilosie winjo ai ditamri jasigu Satan mondo ine kaka isudo machiegni gi Nyasaye. To kisesudo machiegni gi Nyasaye to anene ka Nyasaye bende sudo machiegni kodi. Haleluya. Nikech mago ma wasudo machiegni kodgi ot ok osesudo machiegni kodwa e seche ma tuo donjo kata e seche ma chandruok odonjo. Haleluya. Eh, donge jomoko oseloso buche mabeyo ma sani kaka wachomo Krismas idhi twang' sude titwang'o kitenge. Kendo chieng' sa, sabura olos sa mar kanisa. Miyudo ka Jakristo nyalo lewo lemo nikech ang'o? Gidhi e cham, gidhi e chama. To kata kamano chopo Desemba ka koro sama koro bura onego sudu machiegni kode onego keko kokalo kuom bura ayudo ka jakeno nochamo pesa te onge haleluya lakini nitie jal mapuonjowa ni ka wasudo ire en osudu machiegni kodwa samoro wasudo ga machiegni kata ganyuola ahinya haleluya buwi wawil kod nyasaye to seche ma koro chandruok odonjo to anyuola tamre sudo machiegni kodwa Ok asemi ni kik isu- isudu machiegni ganyuola. Ok asemi ni kik iriwri ganyuola. Nikech kata kisomo buk mar Ezra ar- ar- ariyo matindo prauchiel gariyo, wacho ni neno manyi nyingegi e kitepe mag anyuola, to ne eka oyudi. Haleluya! Omiyo ne eka okwano- nokwanigi kaka joma ok owinjore bedo jodolo. Omiyo anyuola to nyaka iriwrigo. To mak mana to kisudo machiegni kodgi ahinya, to penjie ni seche ma koro an piny odiyi ahinya, bende obiro sudo machiegni kodi. Kar mondo osud machiegni kodi, to ibiro naka winjo weche ni ng'ane bende oa, haleluya. Ng'ane bende chandruok negi ok timre nadi? Ok rum. Tiende ni sechego ok osudo machiegni kodi. Jomoko bende nosudo machiegni gi tich ahinya ma koro kata lem luo ok onyal biro e Saturday nikech odhi tich. To bende kwa e tich oneno kod mana nade ko or. Koro ka tich norumo kata ka gik miparo ni idhi loso ok ilos. Haleluya. Samoro retirement bende chiegni chiegni chopo. Jakoma ma Kariobangi wacho ga nochiegni dhi. Yeah, Yesu pak. Eh ochiegni dok dala. Ipo ka retirement chopo ka gik mipango ni losi pok otimre nade? Pok iloso. Nikech ni sudo machiegni gi tich kabisa, bimiyo udosu ni duong' ahinya. Haleluya. Biwiyo wil kod Nyasaye. To kawuono asemi ni ma disudie machiegni gi Nyasaye nikech en monyisowa o promise ni kisudo machiegni ire to bende notim ang'o? Nosud machiegni kodi. To ang'o miyo pod in mabor gi Nyasaye? Ang'o miyo iwinjo wach Nyasaye tipuoza? Ang'o minyisi ni ndalo giko osechopo? Kaw Yesu, pod ipuuza, mag piny pod ber. Ndiko to wacho ni ng'ama ohero piny en jasik Nyasaye. Tidwa bedo jasik Nyasaye nyaka karang'o nyaminwa kata wadwa? Haleluya! Kose sama koro in e suptal, koro gidwa luongo ni dada Rose, many ng'ato lendo luongo kata pache moko, obi olam ne Nyasaye. Koro ka jogrubi manyo pache mag lendo, wadwa lem ne Nyasaye. Ng'ama onyisi ni Nyasaye dwa tiyo gi chuodho nono mok nyal kata pamo lwete. Haleluya! Sechegi minyalo kethni, minyalo pako Nyasaye, sechego ema Nyasaye dwaro mondo isudie machiegni kode, mondo eka obed nosudu machiegni kodi. Seche minyalo pamo, seche minyalo weyo. Yesu opaki. Joma ni chien winja. Eh, to pod igoma agoma ni mago piny pod ber. Koro eka in jasik Nyasaye. Emomiyo matimrego timore. Emomiyo chandruok ok orumo. Emomiyo lwenje pod goyi mang'eny. Emomiyo osiepeni bende tin nikech ang'o? Ijasik Nyasaye. Mano okang' mar ariyo. Haleluya. Okang' mar adek en luoko lwetwa. Kendo Muma wacho ni Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho luokuru lwetu kendo un jok baga baga puodhuru chunyu. Haleluya. Wayudo wach moro kanyo ni un joricho timuru ang'o? Luokuru lwetu. Waluok lwetu e yo mane? Mana pod tamruok richo cha. Wadhi e buk mar Isaya Isaya 29 matindo 13. Ndiko wacho niya, bang' mano Ruoth Nyasaye nowacho niya, jogi lama mana gi dhogi kende, kendo gimi luor mana gi dhogi ma oko, to chunygi bor koda, kendo luor ma giluorago en mana chik mar dhano momak gi wich. Haleluya. Eh, wapako Nyasaye mana gi dhowa. Waluoro Nyasaye mana gi dhowa. Lakini kata kamano chunywa bor gang'a gi Nyasaye. Emo Nyasaye dwaro mondo mi waluok lwetwa mondo obed maler. Isaya achiel matindo apar gauchiel bende wacho kama, nikech lwetu otimo remo, luokreuru mondo ubed maler, bende goluru timbeu mamono oko e wang'a. Mano Nyasaye ma wuoyo, haleluya. Eh, nikech lwetu otimo ang'o? Otimo remo. Lwete otimo remo mag chode, otimo remo mag ayany, ganjawo gi timbe mopogore opogore moneno kwanenwa mbele kacha ka. Magi e kaka lwetwa chalo. Omiyo Nyasaye koro kwedo ni mondo wagol magi duto e wang'e. Haleluya. Kata wabiro e lembno mi warwakore maler mondo wachop e nyim Nyasaye. To Nyasaye wachonwa ni biuru mabor koda aeuru e wang'a. Haleluya. Ibed maler ka koro wan e joma nicha ne timo kinda. E koro kendo iriembo e wang' Nyasaye ni lwetu olil. Haleluya. Dada ma diluokie lweti mondo obed maler. Ma kibiro e lem dholuo tiyudo ka in ng'atno mowinjore e nyim Nyasaye. Ndugu ma diluokie lweti mondo obedie maler. Mondo ibed ng'atno mowinjore e nyim Nyasaye. Mondo isud machiegni gi Nyasaye eka en bende osud machiegni kodi. To kapok waluoko lwetwa, inyisowa ni sudo machiegni gi Nyasaye bedo matek nikech Nyasaye dwaro jogo maler e nyime.

Timotheo kowuoyo gi joma chwo ondiko ndikoni, ondiko barua mare, owacho niya, emomiyo adwaro ni mondo kamoro amora ma ji ochokore e lemo, to chwo ema mondo olem, to nyaka gibed joma ler, manyalo ting'o lwetgi malo kaonge gi mirima kata mbaka moro e chunygi. Joma chwo Yesu opa. Wawinjo gima Timotheo wacho. Haleluya. Ting'na lweti kamae. Tiwacho ni lweti nondo ting'e ka oler. Haleluya. Ka onge mbaka moro e chunyi marach, Yesu opaki. Samoro iting'o lweti kamae ma in digo amen marach, lakini king'iyo chunyi ma iye to ok mor gi ng'ama ng'ane. Haleluya. Iyudo ka chunyi mor gi Nyasaye. To Timotheo puonjowa kaka joma chwo ni seche kamoro amora ma wachokore, Omiwa thuolo mar lemo. Ok ni wadada nyisgi ni gigi lemo. Oyo, wan sechego omiwa thuolo mar lemo, to ka wating'o lwetwa malo, to wabedie joma ler, ma onge gi mirima kata mbaka moro e chunygi. Ka wadonjo e mbaka manie chuny, kano wadhi ahinya e sopaki. Nikech ja Kristo ma sani kata mowar, nitie mbekni e chunyi. Kendo dhano biro e kanisa kata biro e lemo mar manyo mbaka. To koro eka inyisowa e Jona achiel matindo achiel ni kar chakruok wach nya- wach ne en Nyasaye to wach ne en kod Nyasaye. Yesu opaki. Nene onge weche, mbaka donge gin weche. Tiyudo ni wabiro e lemo mana mar manyo weche kar mondo mi wamany wach. Koro waa gi weche kar a kod wach Nyasaye. Yesu opaki. Koro wechego kisemanye bidhigo, koro kiyudo ni bedo ni matek kata donjo e lemo nikech ang'o? Kar mondo mondo ibi mondo imany wach Nyasaye, tini ibiro manyo weche kaka jo-ofis timo, kaka dada ma kama timo, kaka grup machielo timo, Yesu paki. Ibiro manyo weche e wach Nyasaye. Chinyiso ni kar chakruok wache mane nitie to wach ne kod Nyasaye. To mano ma emomiyo wan ka. Haleluya. Donge ibiro winjo wach Nyasaye? Kosi ibiro winjo weche. To mano emomiyo iyudo ka samoro ng'ato biro e kanisa to ong'iyo mana kaka jomoko rwakre, kaka jomoko bedo nade, kaka jomoko la- law achiel ni. Haleluya. Nikech obiro manyo weche e kanisa. To kodhi nyime gi somo mar Timotheo no, wayudo ka mon bende nitie kaka Timotheo siemogi e seche ma ji ochokore. Seche ma koro wadhi sudo machiegni gi Nyasaye. Onyiswa ne chuodo miteko mar lemo to giting' lwetgi mana ka lwetgi le ler ma onge mbaka moro e chunygi. Timotheo achiel, Timotheo mokwongo ariyo matindo chiko, kama wasomo cha. Ndiko lero niya, Mon bende onego rwakre gi lewni mowinjore, ka gibidhore kendo giritore kare. Rwak, rwakruokgi kik bed mana mar kado wich, kata mar dhahabu, kata, ki, kata kite mabeyo, kata lewni ma nengogi tek. Haleluya! Mano ng'atno ma koro biro e chokruok. To mano be miyudo ka koro wadwelio ahinya ma samoro ng'ato ok nyal biro e lemo nikech lepe olil, lakini nitie law moro maler mok otimre nadi? Mok ohero. Timotheo ok okweri mondo kik isuk wiyi, ooyo, lakini otemo wacho ni kik iged e wino ahinya ni koro mano e gima ing'iyo. Haleluya! Lewnigo kik ing'i ahinya. Tiwacho ni kubiro kanisa, rwakreuru mobi- mobidhore. Koro eka mbaka ok ano bed e chuny joma Haleluya. Donge inyisowa kacha ni mbaka kik bed e chunyu marach. Koro wamama bende onego konywa mondo mbaka kik bed kuom joma chwo. Yesu opaki. Mano Timotheo loso chokruok mar Nyasaye kaka onego bedi. Ang'eyo ni mano ka ngachope to ibiro wacho ni Nyasaye ng'iyo chuny dhano. Haleluya. Lakini an ang'eyo ni gima nie chunyi ema wuok ang'o? Gima ineno oko ne ndiko ngipare gi chunyi mobiro e mind mari wacho ni mae matimo ma kata kiwuotho duk Yesu paki. To mae mitimre nadi? Emomiyo pogo joma owar gi joma ok owar bedo matek. Kidhi e taon neno dada mowar gi mok owar pogo tek. Nikech duge waweyo oko, Yesu paki. Timotheo wacho ni ka wadonjo e chokruok mar